joma tindo ok giwuok mondo gidhi gimany tich mm -hmm. but the best they can do is to dhi manyo mon madongo mm -hmm. waneno ka lweny koko ni kamoro amora nikech joma tindo gi chal ni gidwaro ngima maber amosi ni misawa uh, jahera mar mbakana media kata janeno mara Arwaki kendo e chenro mar Mbakana Media e thuolo machielo kendo ma Nyasaye omiyowa. Kuom nyingega giluonga ni Carol Nyakwaka. Kaka wuono wan kod wendo malong'o, wendo motegno e wach Nyasaye, wendo mowar kendo en jadolo. Adwa namiye thuolo to kata kamano kapok amiye thuolo, Pile pile chenrowa wakelonu kwa wuok e D2W direct to work ma en resident suit kama inyalo bire eh, kod osiepeni, nyithindi kata family ni. En kama ber maonge koko, en kama okwe. En along eh, Mombasa Road, idonjo kod Katani Road. Kiwuok from airport tidonjo gi Katani Road tibiro mana matin to ibiro yudo DTW direct work it means that you can work from here anything that you want to do you can do from here this is a nice place a good place tem matek kabisa mondo ichop kaendi en kama long'o we akaw thuolo mondo uh, urwak wendowa ofulnwa nyinge malach kaeto owachnwa gima en to gi mbaka modwa goyonwa e chenro mar Mbakana Media machiegni. Erokamano ahinya Apostle. Uh, iluonga ni Marian Otieno. Kamano.
Uh, Marian Otieno is a mother of five. Yes. Uh, an mama mawar ahero Yesu. Mm. Mm -hmm.
Erokamano. Erokamano.
In mama mowar ihero Yesu. Amen. Amina. Amen. Amor winjo kamano. Onyuoli kanye dala? Onyuola Oyugis. Oyugis kamoro ni Sai Konyango. Mm. Mm, onyuola Oyugis in the mid 70s. In the mid 70s.
Yeah, I'm, I'm, I'm, I'm scaling. I'm almost reaching 50 to ng'ato ok nyal ng'eyo koso 50 niti ndichopo e chupa ya I'm almost I you think I'm, I'm less with 2 years two I reach, years. I reach 50 yeah. ah mm.
hey, mano nyasaye oriti nikech eh, ka neni taneno ka ing'ama pod tin ma pod yot eh, wang'i pod ler Erokamano Pastor Maren. Amen. Erokamano ahinya e chenro niendi. Mm -hmm. Kawuono ok inyalo nyisonwa aparo ni naseneno kuonde moko kijandik book and so many things you do. Mm -hmm. Ya kapok wachako topic ma kawuono. Ya uh, e warruok kaendi uh, asewuotho gi Nyasaye for uh, gimoro gi uh, like over 20 years. Mm. And uh, e step ka step mm. a, asebedo ka serve e different capacities mm. and, and e, area ma, masebede gi kane gi gi jip ahinya mm. en area mar, mar, mar puonjruok wach Nyasaye. Yes.
Uh, chuny ohero puonjo puonjore mm. puonj, somo wach Nyasaye yeah. just puonjruok tu mana mara mondo, yeah, mondo, mondo Ang'e gima wach Nyasaye wacho mm. and um, I, I think ni kaluwore gi background mara be kaka mm. nadongo mm. oh, babu ne japuonj to ka nodhi school kinde mang'eny noket out gi story book ah. uh, koro nadongo ngima ma secluded eh, yeah. uh, seche moko kodok school in the afternoon to nyaminwa bod ok skul koro an e ot kenda koro ok odwa nawuogi koro imiya books kanyo Mondo asom. isom. Mm.
koro apa ni omiyo chunya ohero Ohero somo.
somo Yes. koro omiyo chunya nohero somo weche mag nyasaye buge mostly koro aoto bugegi endi uh, seche masomo to andiko andiko andiko yeah. koro out of that nayudo that desire to also write a book. Yes. Yeah.
Mm.
Yeah, koro I've been able to publish a book. Mm. One is published moko gin ondik gi andika to gin in PDF form gin oh, ebooks. Okay. Mm.
Koro mm. that that is a hobby. Okay.
Yeah. Book misendiko iluongo nade? Book masendiko Uh, nitiere buk miluongo mosebedo published iluongo ni smash through the limits yes. and achieve your goals uh -huh. uh, en buk ma do it's, it's, it's not limited ne jo mm. kristo mm. kende mm. ne jo nyasaye kende yes. en buk minya som gi jogo, jogo mane business jogo mar pursuing their careers mm. uh, ji en oap I mean ji te nyalo some yes eh, erokamano koro mano is mano is published uh, nitiere mm. ma mock, mock published be okay like the the, the power of the human soul mm. uh, owuoyo kuom uh, chuny soul kaka chuny dhano yeah.
uh, and kaka kanyo endo ema nyasaye dwaro ni mondo wadong chunywa mm. nikech weche duto matimore e ngimawa mm. kale chunywa yes. koro mm. Uh, mano is a book ma it's in the process of being uh, printed and published erokamano yeah to gi mamoko go erokamano ahinya uh, pastor maren otieno Uh, ibiro nyisowa ka watieko kuma wabiro yude buge ni bugno kaka wanyalo yude mhm. nikech ang'eyo ni ka watieko jomoko biro dwaro mondo oyud bugino mhm. erokamano kawuono ka wan ka to adwa ni watemane wa, wa chambua wach moro gimomiyo kawuono chuo matindo ama vijana young people mm -hmm. they are going for old women mm -hmm. en gima en gima oketho community kawuono yeah. en gima inyo inyo community nikech joma tindo ok giwuok mondo gidhi gimany tich mm -hmm. but the best they can do is to dhi manyo mon madongo mhm. waneno ka lweny koko ni kamoro amora nikech joma tindo gi chal ni gidwaro ngima maber mhm. gidwaro ngima maber mok gitiyo ne mhm. mok gichwere ne luya koro mane topic ma kawuono wadwa ni mondo wawuoye ang'o momiyo uh, yawuoyi matindo awach ni yawuoyi matindo vijana mm -hmm. kawuoye young people tawuoye 25 mm -hmm. kaduogo nyaka 18 mm -hmm. ineno nyaka 18 even 18 iyudo ka gi pursue these old, old women yeah. ang'o matimore e, e generation masani generation masani ni gimomiyo uh, mano timore sana sana iyudo ka generation mane wadongo mm. ne wadonge generation mane overlook tich matek yeah.
ne wadonj ge generation mane o believe ni gik moko ok bi mayot mm. kiyudo ka ng'ato nigi mwandu tibiro yudo ka history mare nitie yeah. ng'ani ne tiyo e kambini kumoae onyiew gini mm. opuonjo nyithinde yes. to generation ma koro masani ni gimomiyo jok matindo gi dwaro mon madongo en mm. ni nikech Culture moro nitiere mar get rich quick. Yeah, get rich.
En Bed kal- momeo piyo. E, En culture ma flaunt mwandu. En, en culture ma flaunt manyiso mayango ne ji gik ma, ma ywa wang'gi Yes. lakini ok, ok nyis ji process. Koro nikech um, culture ni ywa ji koro ng'ato dongo kong'e ni ah, mondo mondo ayud gigi piyo piyo nikech tich be ok ane ka ayudo mapiyo mm. en ni mondo koro amany miyo mantierego yeah, mantierego eh, and, and iyudo ka nitiere be gima timore e society ma sani ni mm. nitiere mine mang'eny man gi uwezo to mm. gionge joma chuo to, ok okendgi ah.
gin gi nyalo to gionge kod joma chuo gionge kod joma chuo mm. koro iyudo ka mano be nitiere ni, ni, ni gi ma ni- gin gi need mag mar bedo gi joma chuo nikech dend gidwaro eh, to koro gionge gi pok okendgi pok okendgi eh, koro giyudo ka gin easy targets mag jogi mag vijana eh, mag, mag, Mag vijana joma tindo.
eh, kinde moko naneno uh, documentary moro uh, ne, ma, ne, e, e, gini Netflix iluongo ni Twinder mm -hmm. uh, eh, ang'o a Tinder Swindler eh, yeah, Tinder mm. Swindler mm.
so, koro iyudo ka ng'ani endi no target single women yes. man gi pesa mm.
to nigi gombo mar mondo kendgi mm. koro ipani en mana gombo mar kend koso en gombo mar ringruok be kech ineno uh, these old women mm -hmm. ok gitema nyithindo matindo dhi kuomgi mm -hmm. ni ok okendgi wan nyaka gima okend manie marriage now problem ok en ni, ni, ni, ni ok okend gimomiyo gidwaro nyithindo matindo mm -hmm. ineno nikech even the, the, the, the women mantie marriage mm -hmm. pod inindogo gi nyithindo matindo Gima miyo dhako man gi chuore wuogi madhi e nind gi nyathi matin. Mm. Chanzo mar shida ma kamano en tiere ka nitiere dysfunction mm -hmm. e mm-hmm. marriage. E marriage. Mm. Mm. Dhako nyalo bedo ni yes, chuore nigi pesa, chuore kelo chiemo, lakini iyudo ka most families dichuo onge gi time time yeah. chiege mm. en en osekelo ni chiemo en osechulo school fee mm. en ose meet needs mm -hmm. onge gi time yeah. mondo owinji needs mag chiege, mag chiege. Eh.
to koro ne, sex is one of the needs mag dhako mano is one of the needs momiyo giwuok oko and, and, and even apart from sex mm. per se attention attention Yeah, attention mm. iyudo ka ng'ama miyo seche moko seche moko ok odwar sex. Ipani ka giwuok oko ni these ladies mm-hmm. giwuok oko to mm-hmm. cases mang'eny mwayudo mm-hmm. gini gitimo sex gi young people. Unaona? Koro wuok gi oko ma giyud young people nyiso ni jogi these young people miyo gi attention.
Young people miyo gi attention. Mm. Young people giendi express negi some element of adoration mm -hmm. ma ok giyud from their husbands uh -huh. ineno ka nitiere foundation ma every marriage obedo built on yeah. samoro ka nukendoru gi ng'ato nokendore gi chuore to there was a, a foundation moro ma showing affection mm. nitiere kaka uluongou nitiere kaka u, u respect each other yes tiyudo ka as business grows mm. as, uh, as demands mag family medore mm. and as igni be koro medore, medore yeah. ng'ato koro bedo mool ng'ato koro bedo mm. neno ni a, ichande ng'ato koro mm. neno ni a, isebedo maduong' ang'e ni hmm?
ing'amo dhi school kendo ing'amo ohero somo mang'eny kendo ang'eyo ni gik mapenjigi you understand mm -hmm. Age ka ng'ato koro gige age ma koro ng'ato neno ni ool. Mm -hmm. Mate ni ool kende the other party ok ool.
Ineno um, that one happens. Mm. Ng'ato nyalo bedo ni ool kende to the other party ok ool. Mm. Nikech luwore gi, gi, gi the genetic makeup mar ng'ano mm, mm. samoro yudo ka ng'ato especially joma chuo ibo yudo ka their strength dok piny yeah. kaka gimedo bedo jok mm, madongo yeah. strength margi dok piny en seche moko se en gi tuo kaka maybe diabetes yeah, sure. en gi tuo mm. tuoche gi iyudo ka koro even rising to the occasion mm. bedo a problem mm. koro samoro en gi dhako ma ma ok onge gi problem mm -hmm. mm. but en en gi problem en en gi problem mm.
koro ibo yudo ka dhako ni endi samoro nyalo rito one year two years mm. and then given if there is no solution and then as a family you are not talking yeah. about it koro miyo ng'ato nyaka be tempted i mm. think that's really what happened iyudo okay. ka ng'ato koro chako manyo attention oko oko but en gima um, ji nyalo loso e ot mm. en gima ji nyalo loso e ot nikech I, ibo yudo ni kata ka ng'ato nigi a condition there, there are medication ma can handle ma such can conditions handle, yeah. mm. there, there, there, there diet ma can handle yeah. such conditions mm. but seche moko yudo ka joma tindo bedo attracted gi joma mine mm, madongo, madongo mm. to ok kata ni mine gi endi nigi problem e utegi ah.

satisfied yeah. Eh, last en gombo ma mok rum ok, ok nyal ok nyal ok, chung ok nyal chung yeah. Yeah.
koro one of the things monego watim en ni eh, especially these young people ma are going for these older women um, gima gima gima young these young people ok ong'eyo yes uh, they may they, they may they are, they are exposing themselves

Mano e kama koro perversion chakore. Mm. Mm? Koro iyudo ki igangori gi rope moko because di, gima timore mm. sama, sama ichako timo gimoro cha uh, sama ichako timo gimoro it is, it is, a, it is just a spirit no onge mm, mm. spirit mm. no pod onge yeah. itimo tiwuok mm. Ichak itim iwuok. The third time spirit cha koro biro. Yeah. Ka spirit osebiro, koro spirit take over this urge. Yeah. Koro it becomes kata ok idwar to the spirit yeah, pushes you. Pushi. Koro ibo yudo ni sama koro ok idwaro lakini ok inyal yudo mine madongogi. Mm. Koro perversion chakore. Koro ichako donjo into other things. Yeah. en aena this sexual sin but koro o diversify mm. iyudoga koro samoro ia e mine koro idonjo e chwo weteu samoro ia e chwo weteu koro idonjo e, ah. e, e nyithindo mm. and then samoro ia e, idonjo e bestiality idonjo mm. koro it, the spirit strongholds ropeka koro medore mm. yeah. mm. and then that is a sure way ma ng'at ma, ma, matin be ketho go ngimane kabisa mm.
one thing that i really i would really encourage young people gige nyasaye ok bi mayot ok bi piyo ok bi piyo mm.

even that mabe confidence ng'ato mabe kuma idhiye go onge eh, mm. ineno koro kaka there's a time we had this case moro mane kijende ang'wen mane onegi ka yes en mag iyudo ka gin issues mana mag yudo mwandu piyo mwandu piyo piyo mm. mm. I would really encourage me, young men ni um,

Yes. And before you know it, it becomes a pattern in your life. Ipani ma emomiyo kawuono yawuoyi matindo moko chweyo moko nyombo. Nikech ne gisedhi ging'iyo gi ging'iyo gi mine madongo to miyo madongo mong'iyo go no gin e utegi. Mm-hmm. They cannot marry them. Yeah. Unaona? Koro o end up ni koro ok onyal kendo. Koro biro daka daka kamano koro en tije ne nindo gi ng'ani nindo gi ng'ani to weyo to an extent ma koro chopo gi nyaka gima koro biro ni LGBTQ. Apa, what do you think? Iparo ni mane gima timore? Ineno ng'ato ng'at matin ka kijana matin ka date gi mama maduong'. Mm. Mama maduong' ing'e your place in the life of that young man. Mama yeah. maduong' ok bi ok bi sa, chande sakasa. Uh. Ah. kubichande saka miya ma timna ma adwaro ya time mm. kata warom kama warom kama kama kuromo you pay everything mama, mama maduong' bo miye peace of mind yeah and in fact biro support be, fully push it to grow yeah. or to outgrow something idwa no bed mana kanyo eh obo dwaro mana ni am okay with the way you are yes but a young lady ma of her age mm. will challenge her yeah why don't you grow why mm. don't you uh, overcome this habit mm. why don't you think outside the box why yes. don't you look at so and so who is also our age mm. betimo mage ma hmm? koro ng'a moseng'iyo gi mine madongo mm. ong'iyo gi comfort zone yeah. ok obi kodet nyako matin to boyudo nyako matin chande chande miye stress will demand growth will mm. demand needs to be met mm, yeah. koro uyudo ni koro afadhali eh. abeda beda abeda mm. beda nikech the pressure of, of, of, of dating a young person cha opoko grow mm. the mental capacity or the ability mm. to handle that yeah. and in the long run mm. iyudo ka ng'ato chopo 40 years poko kendo poko kendo yes. ochopo 45 poko kendo and iyudo ka koro mondo okendi be koro bedo matek mm. Koro that is one of the biggest mm. challenges. O mane kore gima e, e shida mantie. To ere kaka inyalo gol young people ka pok warango gimomiyo uh, divorce otimo cathedral e kanisni kawuono. Mm -hmm. Divorce, divorce otimo newa. Mm -hmm. Ere kaka wanyalo konyo these young people just for two minutes Mondo warang ane gimomiyo divorce gi separation ng'eny e ute lamo kawuono. Young people gi kaka wanya konyogi en mm. mani uh, uh, mama wacho ni it, it, is, it is a blessing to be young. Yeah. And as a young person, this is the time you can try mm. do something with your life. Yes.
Do something ma, ma, ma your life your, your late, latter years mm. your latter years kong'iyo ngimani masani will be proud of what you did yes. if at your 30s idwa dhi gi mon madongo mm. mon madongo you are wasting your years koro doing something in, is in the sense that kar mondo irit ni mama moro chulo ni ot kar mm. mondo irit ni mama moro uh, nyoni mtoka

at 50 mane ma koro iyudo ni koro you start getting into other things mar not good Yeah. and your life gets destroyed mm. erokamano ahinya apenjo gi- gima chanda madwa ni wang'e ni ipa ni tabia matimore timbe matimore okogi emomiyo divorce gi separation odonje kanisni
Tabia go be changia mm. nikech ing'e niya wan e culture moro ma ji even in families ji watch porn mm.
yeah.
uh, and then ng'ato watch porn and do expect ni kaka nonena porn star e kaka odhi otim e ot e kaka odhi otim e ot mm.
koro nitiere I've had this is this is a case I've handled mm. of, of, of people who are just married and were doing well and all of a sudden

uh, porn. Por, por, pornography mm -hmm. koro yudo ka gik ma trends ma sani gi mm. o contribute emo contribute uh, divorce mm -hmm. uh, separation and then this popular culture or, in, or impact families zaidi mm. than any other thing the culture ma flaunt um, wealth mm. flaunt good life yeah. flaunt

to walamo Nyasaye kamoro achiel mm. ineno and, and, and, and koro adong' ka penjo Nyasaye an ni an ok alem maber mm. koso ang'o matimore mm. koro iyudo ka ibedo gi a lot of pressure yes.
idwaro gima onge e, ibedo gi a lot of pressure mm. ka ok ing'e Nyasaye yes. hmm? mm. ka ok ing'e Nyasaye nikech times and seasons are different yeah. also for mm. different people mm. koro ng'ama ok understand uh, Ibo yudo koket a lot of pressure on the spouse. Mm -hmm. Ang'o ma moni dhi manyo tich? Yes.
Ang'o ma moni seche moko en gi tich? Ang'o ma moni uh, chulo ot machal kama mm. ang'o ma moni gero ot ng'iewo gari koro yudo ka ng'ato is always on the run looking yeah. for money yeah. ng'ato is always undergoing mental uh, stress mm. sani nitiere this okelo this mental diseases mang'eny yeah, mang'eny ji tuo nikech a lot of demand mm. on pressure people, on, pressure and, mm. and this pressure iyudo ni koro push ji to take loans yeah. ikaw loan ma ikaw loan ma ikaw loan ma

to buy you a home yeah. ng'at ma is ready mm. to educate mm. your children mm. ng'at ma is ready to take care of you yes. koro ibo yudo ka because of the pressure and my heart is so much drawn to wealth i have mm. to have it mondo ji ong'e ni iwinjo maber mm. i have to get a means to subsidize income ma marane koro yudo ka dhako chako donjo extramarital affair yeah.

And then when, when those extramarital affairs are going on, mm. you withdraw, you start you know men chuo opogore gi mon in the sense that mm. dichuo nya bedo gi extramarital affair to pod ohero chiege pod ohero chiege ni but a woman ka nigi extramarital affair to chunye odar divert yes completely mm.
koro chunye a kuom chuore yeah. ok odwa mm. ok odwa anything chuore no koro chuore en ena cold en ena cold chuore yeah koro yudo ka strain no medore mm. medore ma and at the end of it leads mm. to divorce mm. so chunye dar yeah chunye dar kama girome women are emotional yeah koro the moment ma mondo dhako gig machak dhi extramarital affair mm. Her emotions are shifted from you. Ere gima hmm?
push dhako ma is married mm -hmm. madhi oko adwa ni uh, men ma be neno gini mm. ging'e the issues or the things ma can push a married woman yeah.
madhi oko

to satisfy kata her. Yeah. house boy Yeah. just to not not not ni ohero ng'ano mana but- mondo obed but satisfied ok en satisfied Yeah, sexually. mm. that is a major cause if if the sexual life is okay another thing ma contribute into extramarital affair is we neglect yeah. iweyo dhako kanyo neglect yeah i provide ikelo chiemo itimo everything but yeah

mama no samoro nigi pesa lakini the kijana matin cha show ya affection mm. luonge nying moko mapok noluonge ga mm. is ready to anything for you mm. gimidwaro mm. abo timo abo timo ni to eh, timo Sam, samoro mm.
samoro onyalo run ni errands here yeah. and there mm. huh? samoro onya biro to just to drive you to some meeting onyalo piki kituo eh, teri nyako hospital dichuo what ni no de 24 hours dichuo dis manya manya ng'ato kuro endo eh, teri hospital nyisa ni bil pesa manya manya hmm? be kata pesa no kong'isi in ma koro en ng'ati Mm. en ema ofil your pain yeah. en ema ofil sama ituo en ema ofil en ema anything eh.
kowinjo kata ni gimoro timore en ema oringo to en hands on yes I, koro gik ma inago endo emotionally the woman mm. begin to connect with this person mm. and once the connection is there yeah. that is how now this, this cheating comes in. Sasa ameenda yeah, that uyo, is how uyo ameenda and, and koro it will take a lot of work mm. to restore kech adwa ni wadwel ahinya kuom uh, mine let mm. adwa ni waa simu chuo mondi wabiro wuoyo gi chuo mm. but adwa ni wadwel ahinya ni kuom mine nikech mine ema dar yeah. ka weche osekethore mm -hmm. to mine ema dar mm -hmm. to mine ema bedo hat mm -hmm. e kinde mathoth e yeah. dak mar dhako gi dichwo e ot ka mm -hmm. mine ema bedo hat to mhm. gima ng'eyo gi dhako ni dhako nyalo bet kihate for many years mm -hmm. movumilia imodak kodi but chieng' makoro gik ni mama ni koro dhi mm -hmm. you mm. cannot stop her yeah. ok inyal chunge mm -hmm. nikech oketo gik mang'eny e chunye yeah. then ing'e ni men kata ka gihinyi some of them ok gifil yeah.
bende ok gikwa ng'uono so ibiro yudo ka dhako ni anena gi pain pains pains omedi momedi 20 years ka en aena gi, gi rem mar chuny mm -hmm. kogik kamoro itabidi ametoka yeah.
ineno biro chune mondo owuogi koro akia ni magi are the issues momiyo ket adier divorce ng'eny separation to koro ok awuoye ma ng'ato owuok odak kacha to ng'ato owuok odak kacha to koro ok anyal mm-hmm. wacho yeah. ineno mm-hmm.
so piny ogik kamoro ma aparo ni en ne chuo mondo bed machiegni kod chiegi unaona mm -hmm. satisfy dhakono sexually yeah. because dhako onge del mamodho pi Mm-hmm. Onge del mimiyo pi. Yeah, that- that's- To ok dikaw del midhi kete e fridge e baraf mang'ich ni mondo tulia. Chiemo emikano e freezer mondo tulia kata e fridge. Yeah. But when a woman is not satisfied sexually, that woman mana kaka niwacho no, obiro nindo gi anybody kata janeko. So long as ni ng'ano satisfy ye. So nikech chuo penjowa wa pile mang'eny kata e ministry kata e conferences chiega bila chiega bila chiega they need to know and to understand mm -hmm. ni dhako ichako rome gi e pien let me tell you pastor yeah, yeah, tell me.
ot ma ji odhierie mm -hmm. dhako nyuol kaka lwang'ni mm -hmm. nekech ang'o mm -hmm. dhako no dichuo rome e kitanda ya kutosha mm -hmm. gima dhako no nyalo paro onge mm -hmm. Ot ma ji odhier ma ji thagore ji nyuol anyuola. After every year dhako nyuol bedo ka nyithindo chopo kata apar. To giherore ahera. Yeah. Onge gima ridhisha dhako kaka nindo. Mm -hmm michaka chaka miridhisha dhako no gi nindo kata koro yuto mari is too small yeah.
she will understand Yeah, that's true.
That's true.
Obiro elewa. Mm -hmm. Koro anyiso chuo ni ya, kae to aduoko ni aduoka wach, ka, ka wadhi ka watieko. Nikech wayudo ni uh, koso gik ma chuo ok tim makare emokelo divorce. Unaona? Mm -hmm. Mang'eny. Koro ne dichuo, gimoro amora midwa chako, chak gi e bedroom. kar nindo. Any discussion midwa chako gi chiegi, chak kode bedroom. Discussion moro amora, chakura chake bedroom ka un duge. Nikech nuweroru kurwako law to an extent ma koro uchako ni koro udwa dak, ne unenoru duge. Ma ng'ato ka ng'ato nohero dug wadgi. Unaona? Mm -hmm. Gima moni dok e bedroom michak wuoyo gi dhakono ka in duk to en duk kaka ne uchako. mi wach ni nyamama ka asekoso ka asedhi marach mhm. ka asekoso ni to nikech an dhano wena to uchako wuoth manyien iwinjo mhm. uchako wuoth manyien uchako wuoth manyien chieng' mawinjo ka dende dwaro miya miya kik inyise ni aol chuo mang'eny nigi eh, mpango wa kando ma koduogo to ol yeah, 24 hours mm. onge chieng' monyalo yude dhako So to men ma ma ma watch Bakana Media, my is a humble request from one. Mm-hmm. Unaona? Yeah. Re- satisfy that lady in terms of chiemo kata yuto ni tin miye moromo mantiere nikech dhako maber ong'eyo maber ni yuto mar chuora tin yeah.
ineno mm-hmm.
so akeni ni nyalo wacho ang'o kanyo mondo giminyalo nyiso chuo Mhm.
Gima nyalo nyiso chwo en ni uh, challenge maduong' ahinya ma wan go sani endi nitiere demand mang'eny kuom chwo. Yes.
Nitiere demand mang'eny kuom chwo in the sense that uh, One thing ma onego wabed aware of as mm. mon en ni chuori no nyaka ji, ji will it on him. Yes.
Koro en gima you just uwacho mm. uwacho gide if this scenario comes mm. i handle nang'o yeah. eh, mm.
because the scenario will definitely come mm. obo yudo Nyako moro maber moloyi. Yeah. Oboyudo mama moro man gi ability moloyi mm. and and in in kaka chuora in handle gigi nang'o mm. oko kanyo. Mm. Huh? Koro just communication, being free being with free. your spouse. Yeah. Makoro inya nyise ni, hey, akale challenge moro ka. Mm. Akale nitiere issues moro ka makale. Asineno chuo madhi kata nyiso mondegi ni, hey, mm. nyako moro wan gi office. mm. to thung' ama kaka ywe onge yeah. unaona mm. that openness yeah. that love that mm. communication mm. dhako be dhi nyiso chuore ni wuon atieno mm. an gi challenge moro kata adwaro ni ang'isi mm. ineno kama kama kama kama ng'ano mm. osebedo ka luwa mm. ineno ka ji nyalo wuoyo kamano mm -hmm. then ok apar ka issues nyalo yudore e dak yeah, communication is important mm. nikech communication ka ema koro thiro gik ema thiro gi ji ok nitiere seche moko minyiso kata inyiso dichuo ni a, a, a, da gombo mondo wadhi kodi kama kama mm. ang'e ni gima idhi timo onge yeah. but the fact ni intie kanyo wan kodi that is enough i know that, that, there is that security yes. there is that presence mare no mm. ogeng'o gik mang'eny mm. koro seche moko iyudo ka dichuo mondo obed kata jaratiro oyang ne ji ni an gi chiega mm. onge onge ok odwa mm. ok odwa o create room o create room mondo ji ong'e ni en available yes. mm? ah. onge sama inene gi chiege onge sama owuoyo kuom chiege onge sama onge kata picha ne moro amora minyalo romogo gi chiege mm. mm? Seche moko wanyiso chuowa gigo to gineno ka gima samoro ni ah, ihero picha kata ihero mm. ah, ihero in clingy yeah. ah, idwa nadhi kura adhi atim ang'o mm. ah? to seche moko seche moko ni mago yore ma ng'ato nyalo geng'ogo yeah, temptations, temptations yeah. e samoro nyarwegi moro ne dware to koneno ni ae mm. gin entiere gi chiege kanyo mm. to wacho mane aa ah, ah, mano kama ok adachopi yeah. the other way also koro gima nyalo bedo chuo nyiso chuo be, beduru open ne mondo Pastor Maren kadwa ni mondo apenji mm -hmm. nyaka e utewa kuonde mwadakegi wane gi kes sani mar LGBTQ mm -hmm. even the married people yeah. ya nitie chuo moseyudo mondegi gi mon oweyo yeah. siepne owe dhako gi osiepne ma dhako mm. to koduogo to yudogi e kitanda mm -hmm. uh, the same to chuo dichuo biro ga e ot ka gi osiepne ma wuoyi mok giwere to gipogre kara jogi chodre mm -hmm. Unaona, ang'o mokelo this issue of LGBTQ a society kata e piny kawuono nikech it's too much and it's everywhere. LGBTQ is, is an agenda it's on a, a western agenda mm. to obiro proponents mage mm -hmm. olo pesa e this third world nations yes. koro members mag lgbtq nigi ways ma giyudogo free finances mm -hmm. free support organizations ma champion gigo endo mm -hmm. koro out of the love of money mm -hmm. The love of money iyudo ka ng'ato koro o connect omakore gi a lesbian. Mm. Mm. Not that ni she is uh, cross. Not yeah. that ni en gi urge for women. Mm -hmm not that ni en gi feeling for women but en gi mochuno nikech oonge gi uwezo moro uwezo mm.
koro mondo oyud access to finance yes

to en gi chiege to kendo dichuo moro matiyo kamoro mm. gin e homo eh, donge eh. yeah.
koro the, the root cause en lack, love of money. The lack. love of money, yeah. Lack. Mm. Ibo yudo ka the husband cha mm. ng'ate chande gimo the base of that relationship ok ni en attracted to men mm. en ni this man can finance him to koro case ma ng'ato is attracted to
ma is attracted to men yeah. it, it is not easy for ng'at ma is attracted to men to be attracted en ena gi feeling en ena gi feeling en en ng'ama dichuo to feeling mage gin agina chuo ma koneno nyathi ma dichuo ma nyadundo maler mano en ena gi feeling koro mage iluongo ni perversion mm. koro mago nitiere gi root ko samoro ng'ani kane dongo to nodonjo into incest mm. sleeping with the sister mm. sleeping with relatives koro kelo spirits mag, mag perversion ni kuome mm. koro yudo ka gik ma contrary to gige nyasaye gi mm. he can go with an animal he can go with men mm. he can go yani, yani a fellow sex yes. so the root cause of some gin perversion mm. but ng'at ma ng'at ma, ma, ma soba to modongo malong'o mm. mokendo Ok it's it's not easy mondo iyud ka otamani dichuo wadgi. Mm. And ok ok it's not easy mondo iyud ka ng'at nyako modonga donga mokende mm. be ni koro ko, koro ka ne ni I feel yeah. I, I, re, I feel mm. zero you know like yeah. we, it, it's not from nowhere ni abokora aboka ni koro mm. ni koro we, we, we can't even stay together ni Yeah. it's not normal unless that person is a pervert a pervert cha ema koro biro dwaro ki- nyithindo ma osodomize nyithindo matindo koro another spirit koro donje ing'e ni ka- ka- gini dhiera ka watieko mm, mana matin ka wadhi e skunde kawuono gini is all over yeah. nyithindo ywak te schools mm -hmm. ang'o mochopo gini nyaka school
gigi has been in schools for long mm. i remember even in our years when we were in high school gigi ne nitiere skunde mm. but ne ok en e kiwango maduong' kaka sani kaka sani sani ing'e ni uh, because of digitalization gi globalization koro mm. miyo ji yudo access to this gine timbe ainago mm. koro miyo gigi omedore e skul sana mm. but nyithindo ma practice gigi e skul mm. their drive ok ni mondo giyud pesa yes Nya- nyathi ka dhi skul en ja 13 years very innocent moko pok ong'e kata gimoro about love yes uh, sex and all that but koro iyudo ka nitiere jok ma a- oa from families ma, ma, ma, ma people have, you know like nitiere nyiri madhi skul kadhi ka giseng'iyo gi life of sex they have boyfriends they yeah. have they're used to going with boyfriends to nikech koro ok ginyal yudore gi boyfriends gi going to, one. but they are addicted to ja form 1 ah, ah, nyiri madongo madongo mane okay eh. okay koro gin ema gi recruit joma donjo gi eh, gin ema koro gi recruit nyithindo madongo yes, donjo matindo yeah. nikech ngima gi oko kucho chonde ne giseng'iyo gi that life La, that, that life exposure yeah. but iyudo ni kata jok mane odongo e skul gi that uh, most of them iyudo ka, ka ng'ato ne straight mm. to even after school iyudo ka ng'ato pod straight yes mm.
koro mabedo ma, ma, ma, ma bedo practice to school cha as much as the rate has really expanded but the intent en apa ni en The lack of access to sex mm. has contributed to it mm. especially gi nyiri madongo ma moseng'iyo ne gi boyfriends uh, and they, they are addicted to having sex frequently mm. ka gidhi e school koro they can't access that koro gi gidhi ir nyithindogi koro mage ma koro miyo gi, gi, gitiyo gi those tools ipani jopuonj mane school ok nyal control gini
Jopuonj nyalo control but, mm -mm. but just like ing'e gigi endi gibedo powered gi spirit mm. koro japuonj japuonj nyalo control but the genesis is not human the genesis is a spirit mm. a spirit initiate mm. to initiate a spirit kuomi mm. koro ok, ok, ok, yot, ok yot mondo otieke gima nya tieke koro ineno ka koro schools ma ji thoth ji I mean schools ma, ma, ma maybe Christian schools kaka ma CU ng'enya giendi mm -hmm. koro ma, ka CU is strong to koro stigmatize ineno ka koro ng'ato ng'e ni is a lesbian in fact mane gima ne timore e skundwa koro kowinji ni you are a lesbian to in gi stigma mm. like you are stigmatized ji koro luori yes. ji oluoro bedo machiegni kodgi nikech ji biro suspect gi mm. koro iyudo ka koro mano miyo miyo teko ne dok chien mm. lakini ka christian union is not strong tiyudo ka nini go medore sana e school i know ni this thing is a spirit it's another kingdom iwinjo yeah.
But gima chanda ma tama gi nyithindo. I know of a school ma japuonj nowacho ni we know that we have these people here and there is nothing we can do about it. Nikech kwa duoko gi dala to Ministry of Education duoko gi e school nikech they have rights mar biro e school mondo gitim nade yeah. mondo gisom but kirango gini at length tiyudo ni even the teachers ging'eyo about this thing gin e gini

mm. gichako ni gin gays yani, yani gichako ni ama lesbian uh, uh, you are a homosexual yes. man to man mm. but as you advance imedu fans like you, you, this pre preaching of you know change your gender yeah. change your gender yeah. iyudo ka koro ichako taking hormones mm. ichako grow breast ichako timo nini exercise moko makelo eh, eh.
i remove your agenda ichwe whatever all those things procedures going ah. the ultimate goal is to change the gender okay and the reason for changing the gender is so that ka gi change gender maji elfu achiel mm. jogoendo will never have kids erokamano the population is controlled erokamano ahinya pastor Marina ang'o manyalo nyiso kanisa kawuono ka watieko
Gima nya nyiso kanisa kawuono en ni mae kinde ma mama wacho nwa ni be sober. Yeah. Be vigilant. Mm. Be sober kata ne in iwuon. Kik ibed gadier gi in. Kik iwach ni magi to ok anyal timo. Mm. Kik iwach ni an to ok anyal ok anyal donjo e chode.

ti, ti salvation ni not wang'iyo higni misuspende salvation ng'i kawuono ni mm. kitieko kawuono ni endi thank god trust god for tomorrow mano ema anyalo wacho erokamano ahinya nyasaye ogwedhi kendo ago erokamano ahinya kuom kawo thuoloni mondo ibi e mbakana media mondo igo kodwa mbaka kata kamano ang'eyo ni kinde moro ibiro duogo kendo ibiro goyonwa mbakani to kendo pod wabiro medo puonjore moyarore e weche mag dak e weche mag mine to kod weche mag nyithindwa erokamano ahinya nyasaye mondo ogwedhi warwaki kendo chieng' machielo erokamano ahinya janeno kendo jaherana mar mbakana media wachopo e giko mar chenroni to kik wi wil ni wantie ka d2w direct to work you can do your works from here inyalo biro holiday ka gik moko inyalo timo ka nikech en kama okwe en kama ber kendo en kama ondisore en along mombasa road siu kimau idonjo gi eh, gi mombasa road to ibiro michop kaendi nyasaye mondo gwedhi nyasaye mondo ting'i malo oriti masani